Puji Tuhan sekali agi kitai betemu baru lalu bekenang ke cherita ba bup kudus iya nya bagi empat belas bekenang ke Abraham ngidup ke Lot okay Abraham ngidup ke Lot lalu ayat ti keterubah Amrapel raja menua Babylon Ariok, Rajah Menua Ilasa. Kedul Ama, Rajah Menua Ilam. Enggau Tidal, Rajah Menua Goim. Lalu ayat ti kedua, Angkat beperang ngelaban lima iku rajah, Bera ari Sodom, Bilsa ari Gomorah, Sinap ari Admah, Semeba ari Sebuim enggau Rejah Menua Bela tauka Sual, lalu ayat ti ketiga, Rejah lima iku tu beripih lalu begulai ke soldadu sida di Emperan Sidim ti dikumbai Tasik Masin diatu, lalu ayat ti keempat, Sida udah kena perintah ke dua loma dalam dua belas taun tang dalam taun ti ke tiga belas sida angkat ngelaban iya lalu ayat ti ke lima dalam taun ti ke empat belas ke dua loma enggau peninggang iya datai mai bala soldadu sida ngalah ke orang Repaim di Astarot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Imin di emperan Kiriataim, lalu ayat ti ke enam enggau orang Hori di bukit menua Seir, datai ke Elparan ti Tisau menua puang lalu ayat ti ketujuh, Ari nya sida nikal baru ke Kades, iya nya En Mispat, lalu ngelanggar semua menua orang Amalek enggau orang Amuru ti diau di Hasason-tamal. Lalu ayat ke lapan, Udah nya rajah Sodom, Gomorah, Admah, Seboim enggau rajah Bela lalu ngatur seradu sida beperang di Lebak Sidim, lalu ayat ti kesemilan, ngelaban Kedorlaomer ari Elam. Tidal ari Goim, Am rapil ari Babilon enggau ariuk ari Elasa, lima iku rajah ngelaban empat iku. Ayat ti ke sepuluh, Leba sidim nya mayuh bendar lubang Tyr, lalu lebuh raja Sodom enggau rajah Gomorah lari, seduai lalu labuh ke dalam lubang Tyr. Nyadi, sida bukai lari ke bukit lalu ayat ti ke sebelas, rajah empat iku nya mai semua utai ti di nengeri Sodom enggau Gomorah, nyengkaum barang pemakai, udah nya lalu lari, ayat ti ke dua belas, sida mega nangkap Lot, anak menyadi Abram, enggau semua pemisi iya lalu iya diau di Sodom. Ayat ti ke tiga belas Tang siku orang ti ulih lari nusui berita nya ngagai Abram, ti bangsa Hebrew. Lebuh maya nya Abram diau sema kayu kudus Mamre, ti orang Amuru, menyadi Eskol enggau Aner, ti sama ningang Abram. Ayat ti ke-14, lebuh Abram ninga anak menyadi iya udah kena tangkap, iya lalu ngemperuka tiga ratus lapan belas iku ari sida sebala ti taluk lalu angkat ngagai sida rajah nya nyentuk ke datai di Dan. Ayat ti kelima belas, Dia iya enggau bala iya lalu bebagi dua, lalu angkat ngelanggar lebuh malam hari sereta ngalah ke munsuh. Sida ngagai munsuh nangkak Hobah adap ke utara Damaskus. Lalu ayat ti keenam belas, Lalu mai semua pemisi ti udah dirampas bala raja, iya mega mai Lot, anak menyadi iya enggau semua pemisi iya begulai enggau sida ti indu enggau orang bukai. Lalu nya aja cherita ke dibekenang ke Abraham ngidup ke Lot bagi empat belas ba pemungkal. Lalu arap ke Petara merekat kitai semua, nya aja ari aku lalu kitai ulih betemu. ba lamal ti ke bukai. Ngambika Petara merekat kitai semua. Amin.